Di daristanekî de kerek hebû. Ji ber zulm û neheqiya hirçê bi pirç tu rehetî ji canê xwe nedidît. Lewra çiqas cara ku hirç rastî wî bihata sîlek li nav çavê wî dixist. Kerê digo heyra min çi kiriye, sûcê min çi ye û tu çima li min dixî. Vê hirçî hêcetek ji xwe re çêdikir û digo ka şewqat serê te. Deka ker û şewqê çi gotiye hev? Ev kerê rebend bi sal û zemana ev neheqî ji destê vî hirçî dît. Çi qas cara ku rastî wî bihata, sîlek lê dixist û digot ka şewqa te. Ker bi vî awayî di wê daristanê de bûbû mîna mehkûma. Rojekî ji xwe re got eger car din ev hirç bela xwe li min bide, Ez ê herim ba şêr û gilya wî bikim. Lewra şêr meznê daristanê ye. Vê neheqiya li min tê kirin qebûl nake û wê heyfa min jê hilîne. Rojekê dîsa ker ji xwe re digeriya û ji nişka ve herj derket pêşberî wî û sîlekî dijwar li binê guhê wî dirêj xist û bo zirrêna kerê. Dîsa got tu çima li min dixî? Hirç got ka Şewqat e. Ker hema ji wê derê dûr bû û got ka tu bisekine ez ê şewqê şanî te bidim. Bi rê ket û hat ba şêr giliya hirç ji şêr rakir û got tu mezine vê daristanê yî ez ji ber neheqiya vî hirçî hew dikarim li ber xwe bidim. Ez dixwazim tu heyfa min jê hilênî yan jî çend gotinê xêrê jê re bije ji bona car din bela xwe li min nexe. Şêr piştî ku guhê xwe da gazindê vî kerî gote here gote here heta ez wî hirçî bibînim ez ê çend gotina jê re bijim ji bo yî car din neheqiyê li te neke. Ker çû û şêr gazî hirç kir jê re got, Beriya niha min guhê xwe da kerê. Gazin dê wî şte hebûn û wisa xuyayek ku ti neheqî lê dikî. Min nexwest ez te jî bînim vê civatê, lewra tu li hênber wî kerî neheq bibûnayî, tu şeref ji te re nedima. Êdî vê gazû te tenê ne. Deka ji min re bêje tu çima neheqiyê li kerê dikî. Hirç got hukimdarê min. Bi rastî ez ne yekê zalim im û neheqî li tu kesî jî nakim. Lê belê dema ez çav bi kerê dikevim, hişê min serê min diçi, çavê min tarî dibin û heta ji min tê ez sîlekî li binê guhê wî didim. Û ji bona ez di huzûra cenabê te de neheq jî nebim, ez hêcetekî ji xwe re peyda dikim, dibêjim ka şewqa te û bi ser de wî neheq dikim. Yanî ew sîle gerek lê bikeve, başqa çara vê îşî tune. Piştî vê gotinê şêr fêm kir ku ew ker bê sîle ji destê vî hirçî xilas nabe û piştgiriya hirçê kir jê re wiha got, Belê birayê hirç, min ji te baş fêm kir. Lê belê madem tu li kerê dixî hêcetekî baş bide ber xwe. Dema hûn hatin ba min mehkemê ji bona ez wî neheq û te jî heqdar bikim. Eger tu wisa nekî ez nikarim ji edaleta xwe tawîzê bidim. Mala min e, ez heyrana vê edaletê me. Hirç got belê, gotina te rast e. Madem wisa ye deka rêyekî nîşanî min bide, ez çawa bikim şîreta te ji min re çi ye? Şêr got dema tu rastî kerê hatî, hima jê re bibêje here ji min re sêvekî bîne. Gava çû sêv anî eger sêva sor be, Bêje te çima sêva spî neanî sîlekî lêxe? Gava sêva spî anî dîsa sîlekî lêxe û bêje te çima sêva sor neanî. Bi vî awayî çiqas cara ku tu rastî wî bê tu dikarî lêxî. Meydan meydana te ye. Hirç got ciyê vê şîreta te ser serê min û ser çavê min heye. Ez ji niha pê ve ez ê wisa bikim. Piştî demekî kerê goş xwe min giliya hirç kiriye ew hewl li min dixi. Bi dilekî xweş û ji xwe re di nava daristanê de digeriya. Hew dît ku wa hirç mîna zabita dîsa derket pêşiya wî. Got birayê ker zû here ji min re sêvekî bîne û were yan na ev sîlewê li te bikeve. Kerê got baş e ez ê vêgahirim sêva te bînim û werim.

Hird çav bi sêva ket heyrî ma û di cihê xwe de bû mîna perwazê derya û nizanbû wê çi bêjê. Dev lê hat girtin, dest lê şeqitî û ling bû mîna tekelê teqiyayî. Piştî ku dît kerê tu hêcet jê re nehiştine, hema heta xwedê qewet dayê sîlek li nav çavê kerê xist û got ka şewqat e. Gelî pirana. Mirov gerek haya xwe ji xwe bîne. Zeman zaf xerab ye. Û hema bêje li ser devê her riyê hirçek yan du hirç rûniştîne û li hêviya wan e. Ew tiştê di dilê wan de heta neyê cî bîna wan dernayê. Heta ku ew negijin meqsed û miraza xwe bela xwe ji tu kesî venakin. Carna bê sûc û bê sebeb dibe ku hinek ji we rastî wan hirça werin, şîreta mijwara ev e. Eger hûn sed sîleyan ji destê wan bixwin, şewqa wan î bênamûsiyê nedin serê xwe û nebêjin em ê xwe bi sêvê sor û spî ji destê wan xilas kin. Çawa ku tê gotin, Rih dibe bost, lê dijmin nabe dost.